Ond t- t- t- ti 'di blino ne' n- ti'n teimlo'n iawn 'ta? Dwi 'di blino mwy mis dwitha 'ma. Do? Do so dwi gor'o' cerddad mwy hefo'r ffon a ballu a... Ie. ...dwi newydd ca'l darolyn mwy. Ie. Fel arall dwi'n teimlo'n iawn. Rili jyst 'di blino. On' ti'n edrych yn iawn dwyt? Ie. Ie dwi ar fin a ma' merchaid eryll yn stryglo trwy... Do. ...diffyg agwedd ond dwi'n iawn. Fyny rŵan. Lyfli.
Be yn union ydi'r cyflwr? Yym y cyflwr ydi yym arno fi ydi bod yym ma'r fatha'r cyhyra ddim 'di datblygu'n iawn. Yym ma' n'w very un- ie di- dim yn di- at- datblygu'n iawn 'lly. Hmm. So dwi'm yn gallu yym cerdded yn bell dwi'm yn gallu mynd fyny grisia dwi'm gallu rhedeg os dwi'n disgyn dwi ddisgyn fatha babi 'lly t'wod dwi'n ia, fedrai'm stopio fi'n hun. Hmm. Ond mae be' yr u- cyflwr fi lle ma' 'na tri wa- wahanol fath o o yr yym yr cyflwr sy gynno fi lle. Yr un gwitha 'di'r X X-linked yy myotubular myopathy. A ma' rhei plant yn ca'l eu geni hefo'r cyflwr a 'dyn nw'm yn gallu hyd yn oed anadlu dros n'w hunan a ballu a ma' nw'n lwcus i byw tan ma' nw'n deg un o'r ddeg oed 'lly. A wedyn ma' 'na recessive Yym, sef yr un sydd yn yym rhwyn yn iawn tan ma' nhw'n cyrraedd rhyw ugain oed lle wedyn ma' nhw'n rhyw gwan yn sydyn iawn. Ah reit. Ond yr un sgynno fi ydi'r un gora', wel, yn 'y marn i 'lly. Ie. Wedyn yym mae o'n aros yr un fath trwy 'i mywyd 'i gobeithio 'lly. Ond mi wna i fynd yn gwanach a hynach âi, 'lly. Oes gennych chi ffrindiau sy efo'r un un cyflwr o gwbl sut dych chi'n siarad efo a helpu'ch gilydd neu...? Ie yr unig ffor yym yy dwi 'di yy trwy ff- trwy yym Facebook dwi 'di c- c- ma' 'na grŵp yn fan 'na t'o' pobol o America wel drost y byd i gyd 'lly. Ie. Oedd ydych ydych ydych chi 'di ffeindio hynna'n help pan oeddech chi'n cyfnod beichioch- beichiogrwydd o gwbwl? Yym do'n i ddim i ddeud y gwir 'c'os doedd na'm llawer o pobol hefo 'ngheflwr i 'di wel do' 'na dim o'n i gallu ca'l hyd i 'di ca'l 'di mynd trwy yym d- i ca'l babi 'lly. Ne' odden n'w hefo'r cyflwr lle gafon n'w babi wedyn a nath o ffeindio bo' gynnyn nw'r cyflwr 'lly. Hmm. So yym 'c'os dwi cofio gofyn fatha barn pobol 'lly am, wel, am gwybodaeth gynnyn nhw, ond doedd gynnyn nhw'm llawer o gwybodaeth. O' 'na neb odden nhw'n gwbod i fynd trwy yym feichiogrwydd 'lly. Ie. Waw.
A yy ag eto ti 'di ysbrydoli pobol eraill i ga'l plant 'wan. Ie gobeithio. Ie.
Gobeithio 'c'os dwi meddwl wel ma' pawb 'run peth pan ma' nw'n meddwl ca'l plant ma' nw'n meddwl bod o'n peth mowr ofnadwy mowr a ond pan ti'n mynd trwyddo fo dydi dydi o ddim yn peth braf a peth i mwynhau i ddeud y gwir.